Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang', arwaki ni machiegni kaendi e chenro ni endi mar bende kaendi go mpaka gi jotelo magwa. Kawuono an ka Migori ei Siriuti Awendo constituency kata bende sub county ei Migori county kawendo abiro go mpaka gi nyadendi man batha kaendi onyisa ni en owuon en ng'awa en gi lek mane ne oganda go iki mawuok e county onogo ma Migori. Ka inyalo nyisa ni in iwuon nyingi ng'awa? Ah, gi nyinga tiluonga ni Lavenda Achieng'. Yes. Anya Migori Asuna West, Oruba Ragana Ward, Oruba Keyo Village. Eh.
Lavenda motelo ne romo mak sani endi awinjo ka ilieko ni in gi ah, kanyo endi olap dho olap dho gi ndong ne kom moro en kom mane? Ah, olap dhoga ndong ne kom mar women rep Aha. kata bedo jatelo mag mine mar kaunti ma Migori kae. Ah. Ang'o miyiero ni in ichung' ne ma joma mine ok idwa bedo kata MP moro? Ayiero chung' ne joma mine nikech ka an owuon a nyathi ma nyako to abedo mama wa emopidhowa. Koro a nyathi modongo e lwet miyo to ang'eyo kaka ot miyo en gima ng'ongo ahinya e ot. Wuoro wich ot but wich ok nyal tiyo ka onge ng'ute. Koro women rep ni adwaro bedo nikech wira ma A nyathi ma nyako kendo amiyo mm. kama antiere ni mm. to adwa ni mondo abed gi opportunity yes. mar telo kendo chung' ne mine wetena mm -hmm. nikech shida ma gikadhe uh -huh. ang'eyo
inyalo nyisowa ni ng'eni nyathi ma nyako ka in gi lek mar bedo jatelo kama endi nyiso ni isego buk migi kamoro sama ibiro dhi lwaro kom ni endi ibiro ni mondo bende ing'e ni sombi ogik kanye titim ang'o field kaendi mar bende sombi. Inyalo nyisowa sigandi matin mar somo? Ah, Lavenda mwenyewe Aha. ah, somo nyaka mbalariany Yes. to kochako gi piny akadho primary asomo Kenya High School koro anyako moyiecho buk Aha. ma adhi e university Aha. mar Southeastern Kenya University kuma some political science and sociology to political science and sociology as a faculty I deal gi the government and sociology deals with the society. Koro kaluwore gi somba mathis gi ng'eyo mar jogweng', aneno ni anyalo tiyo gi mayude buk ka gi experience gi support maru mondo mi akel dongruok e dalawa. Eh, Ibiro chung' ne joma mine, kendo joma mine ibiro miyo gima dho kisungu luongo ni authority mokwongo. Ineno gap mane Migori ka momiyo iwacho ni in iwuon nyaka idhi ichung' ne joma mine ikelnegi dongruok. To kiseyiero kamano, to en dongruok mane mibiro kelo ne joma mine kapo ni iyudo komno endi mar bende women rep eh, Homa Bay, eh, Migori County kaendi? Ah, mokwongo gap mar joma mine ah, sani kaka Kenya dhi mine we are

single motherhood Aha. wabedo gi udi ma mine matelo mang'eny kabisa kendo iyudo ni nyithindo mathindo ma jo higa piero ariyo higa apar gochiko Mhm. oyudore in that situation Aha. to kaka an adwaro ni mondo we bridge the gap we make sure niya Aha. ka both osebedo Yes. to wanyalo kongo Yeah. mwalosi mwayud lokruok Mhm. single motherhood ni Mhm. it is one of my strongest point nikech kata wuon e tho Mhm. mine dong' gi nyithindo mine wagi wakawogi e yo mane koro ne an chunya iye iye adwaro chung' ne joma mine mondo ang'i Mhm. kama wuoche diyogigo amiyo Aserwako wuoch mon. Ang'eyo kama wuoche dicho godo, to mano e gima omiyo awuok oko kawacho niya, Adwa bedo women rep. Antiere kendo gi lek ne joma mine ni nyiwa ma Migori, nyiwa ma Kaluo gi nyiwa ma Kenya,

Koro those are some of the things that are really pushing me mondo mi alar komni. Ang'a ma miyo, I- aseneno trend madhi mbele. To I want to adwa konyo mondo mi wawuoth e yo ma kelonwa mor te kendo kelo dongruok ne joma mine.
Migori duong' kendo bende oganda mane olaro komno endi e thuolo mokalo bende thoth. Idwa tiyo gi yo mane mondo idonj e komni endi? Ah, mokwongo hie hie, Mhm. anyako manya a youth. Yeah, Adwaro tiyo gi youths wetena. yeah. Adwa ni youth obed gi geno kuoma. kapok mine obedo gi geno kuoma. Ka youth osebedo gi geno kuoma, to ajwacha kadhi ne joma mine, aywagi machiegni mondo gibed gi geno kuoma. Wuonewa be wiya ok bi wil godo nikech anyathi ma nyako, pod anyalo kier. Wuonena aketo machiegni. mondo omi ginyisa kaka anyalo wuotho. Migori duong' kendo kom malaroni oselar gi jok ma umbgi pek mohinga, to kaka iwacho niya, wuoth mar miles mang'eny chakore gi step achiel, gondam achiel, ondamona ochakore kawuono. Kawuono ilanda yanga ni biro dhi bedo women rep ma bende sani endi uh, lek ni gombo ni donji e higano endi mabiro mar gana ariyo kod prariyo kod abiriyo e kanyo endi inyalo ng'isa ni bende isebedo kanyo gosiepego eki kata bende isemako osiep gi jogo eki manie loch sani endi koso in ichung' kar kendi to ka isemako kodgi osiep ting'iyo yo mane mbele ma in godo mar neno ni iyudo komno endi sama wi kata bende iyudo komno ma ok obayi kaka bende osebedo kotimo ne jomamoko Mokwongo osiepena hie hie gin jopiny nikech amanyo tich mar jopiny. Yeah. Koro atemo wuoyo, awuoyo gi jopiny. Yes. Kasebedo gosiepe gi jopiny, jopiny ema goyo ombulu. Ka giyiera, nadonje telo. Uh-huh. To Kaluowa kae, party muhimu. Yes. Abro temo kaka dhano Yes. mondo mi alos gi jo party be Mhm. mondo ka ginyalo miya opportunity. Yes. To dream na Huh? ok en ok en attached to party. Yeah. Ka party onyisa ni ooyo, Mhm. pod antiere gi lek mar bedo women rep. Adwa timo gini ne jopiny ok ne jotelo. Koro kabro yudo support mar jotelo mbeleni, I will accept nikech I'm also looking for mentor. Adwaro jok manyalo mentor a, adwaro jok manyalo siemona yo, adwaro jok manyalo nyisa ni a a kik itim kama, gini itimo kama. To focus na sani en kuom jopiny nikech telo gima adhi timo adhi tiyo ne jopiny. adhi e tij jopiny Yes. omiyo jotelo sani pok ayudo godo osiepe Yes. osiepena gin jogo ombulu
inyalo ng'iso ni to mine mag liete ok adhano achiegni tieko mine go eki ma mond liete to in to gini in chenro mane ma iseketo negi eh, kata bedo ni pok iloso agenda kamano ini kata ka manifesto magi to in gi lek mare ma mine go eki ma ah, jogo eki ma onge chuogi ma bende luongore ni mond kiye Mond kiye an gi agendas mang'eny. Mokwongo, I think ni a- abro keto focus mara e gimiluongo ni financial literacy. Abro dwaro ni mondo minewa obed gi ng'eyo ahinya e wi pesa gi kaka pesa tiyo gi kaka imanyo pesa. Antiere financial literacy an godo is my one of my biggest point for mine mag kiye nikech loans donjo makelo tungni ne minegi. Koro adwa ni kata ka osebedo wabro temo anena mondo mi wa wageng'. Koro mara maduong' en loso kodgi e wi tich pesa, ng'eyo tich pesa, kaka pesa tiyo, kaka iloso pesa. Kendo kaka ndalo dhi, kapo nono ni adonje kom. Antiere gi lek ni abiro migori ka wan jopur. Wabiro bedo gi factories ma process gik machalo rabuon, omuogo wan godo ka. Rabolo migori ka kodhigo ochiek tiuso ma auchiel prariyo. My dream en ni akel kambi mabiro konyo mondo mi our production obed monetized. Yeah. wawe keto our agricultural produce obed mar for substance use only ni wapuro titiyo godo e dala wapuro to wabuko waboko oduma wauso sing apar apar mano ok lekna lekna en ni wapur watergi gi e kambi walos pesa Sae matin weche thoth. Abiro luongi mondo ogo mpaka gi AJ Media ka wabedo piny mos mondo inyisa manifesto magi migombo ni chieng' moro achiel ichopie lek. Wach mogik ne bende jogo eki ma jodak ma Migori. Um, ago erokamano ne jodalawa mi- ma Migori. Achungo kaka nyaru ne chunya hawo bedo Women Rep 2027. To ng'wejno ok abi nyalo. Adwa bedo Women Rep mar Migori County. Un ema unyalo miya gino. Akwayou ni mondo ubed gi geno kuoma nikech an gi chir e gima anyalo timo. Nyalona antiere gi chir, koro beduru gi geno kuoma mondo mi uchop lekna mondo an be achop leku. Erouru kamano, mad um, Nyasaye omed bedo kodu. Erokamano nyaka nyenye kwara moga jwang'. Ma endi en achiel kuom nyirene go kemine lap dhoge ndong ne kom kata women rep no endi ma Migori County. Uh, mano endi makelwa giko mar twak kode ka endi abiro luonge mondo bende ogo mbaka kodwa achiel kachiel kwa bedo piny kode mondo onyiswa mathoth kaka pile nyinga na jwang' junior ma endi en jemie jakomakore kod Homa Bay TV riti masani